Warra diinii kanaaf waan qabu gabbaase, kaan katabe gariin da'waadhaan tamsaase, kaan waardiyyaa ta'ee dhiiga dhangalaase. Gargaarsa Rabbiitiin dhalootaaf dabarsee dabalee dabalee rahmatatti buuse. Rabbiin daandii jaraa deemuu nu bobbaase Isatti kafaruu kan najaa nu baase Madda quraana isaa tola nu obaase Qawlii isaatiin dhugaaf dharaddaan nu baase Waan dabreef waan har'aa waan dhufuu gabaase Nan faarsa Rabbii kool qabee asaase

Nama ergaansaa galeef shirkiin isan faalu seera guutuu qaba hamba waan dabaalu qawlii rabbii qur'aanaa abbaan fedhen haalu qalbiin rabbiin tokkoomsu dharrisan dallaalu fakkeessi gowwoomsi akka irraan takaalu adaba jireenyaa akkatti ba'ee galu.

Walii galtee Rabbiif gabricha jidduutti wal mallatteeffamu waliidha dubbittiin qalbiin ooyiruu imaaniiti achirra dhaabamte. Biiroon guddaan isiidha achi eegalamte. Nufaamuu dhabuu ta'uudhaan walitti rakkoo bal'oo gaddaa gammachuu keessatti Booji'amaa ta'uudha Rabbii isaa biratti amannaa namaan haadha eeguu barbaachifti. Gabrichi amma umriin duniyaarra jirutti Rabbiin gabbaruudha jinniif insiin marti. Jireenyarraa boriif nu barsiise amantiin. Amannaan Rabbitti kana ni olaana yaa mootii olaana. Ni'maan Rabbiin guddaan nu barjoome keessa isa tokkicha homsuu nuuf kaa'e qalbii keessa kun filatamuudha hubadha abboleessa rabbitti amanuun qalbii tasgabbeessa. Yaadachiisuuf diddeebifne yoo dhageessan ni maal kan jiru yoo beekan bayeessa qalbiin toohida qubsiise akkii jabeessa hordoftoonni nabi har'aa fi kaleessa fagaatu dhiyaatu waliif obboleessa.

Rabbiin tokkichoomsuu Rabbitu nuu kenne kalimaa toohidaa kan nuti qabanne rahmata isaa keessa tola badhaafamne amaanaa imaanii baachuuf filatamne karaa nabiyyichaa kan nuti hordofanne ballataa mul'ataa daandii daban qabne seera duniyaa akhiraa qur'aana simanne Ammaana dachiin kun danda'een baadhanne nuti ilmaan namaa qeeballee fudhanne kun qooda ilaahin abbaa fedheef kenne harkaa qabna dilbii irra gameen dhumne qabeenya qabaataan argateen bitanne jabaan jabaa birrii namarraan fudhanne irra caaltuu ni'maa toofi irratti beeyne. Yaa Rabbi diinii kana durisseen nuu kenne akka qalbiin keenya siif achi hin jenne ni'imaa kee nurkatti tiksuu si kadhanne nu sitti irkeeffanne rabbal aalamiina yaa mootee olaana obbolaa kiraa fagoo dhiyoo teessu yaa dhiiraa dubartii akkanna dhageessu. Yaanni koo gabaabduunis naaf haa geessu. Amantiin ati of irkatti qabdee teessu amantii toohidaan qalbii qulqulleessu. Rabbiif gabricha isaa walitti dhiyeessu. Gooftaa waan kallaqee hunda jiraachisu dachiisaa diriirsee waan uume baachisu. Jallaa fi qajeelaa obaasee nyaachisu. Of gahaadha rabbiin waa of hin gargaarsisu ibaadaan tooyidaan malee galman geessu waan ibaadaa kulli nu jalaa balleessu rabbiin nu haa tiksu isatti qindeessu shirkiin duniyaa akhiraa waan nama xiqqeessu dhokataa mul'ataa irraa nu haa fageessu. Isa tokkichoomsu hojiin mirkaneessu diinii duniyaa akhiraaf mu'mina qopheessu amantii waan hamtuurraa nama fageessu rabbitu siin fedhe ittiin si milkeessuuf amantii waan dabee dagalchee sirreessu funyoo obbolummaatiin walitti jabeessu jaalala imaaniitiin walitti mi'eessu burjinnata geessuuf irraa qeebalamnaan yaa mootee olaanaa. Namni tokkichummaa rabbii qabu maal dhaba waan uumame beeka waan jiraatuuf qaba milkii irraa borii argachuuf taaba rabbiif jecha argate rabbiif jecha dhabaa isaaf jecha jaallata isaaf jecha jibba ardii rabbii raqqii diriirsuuf taaba inni kophaan jiru obboleewwan qaba obbolummaan diinii bu'uurri isaa jabaadha. Rabbiin tokkichoomsu irratti harka wal qaban ruuxiin rabbiif jecha gamtoome wayyabaa dureessi qabaataan sooressi jajjabaan hiyyeessi waan qabne da'iifni dadhabaan gurmuu waliif ta'ee gamtoomee dannabaa wal qabee wal qabee diini isaa ol qabaa tumsa rabbii qabaa ofiif wal qabannaan yaa mootii olaanaa.

Ahlii wa Ashaabii Taabi'oota hundumaa irra haa jiraatu kan hin qabne dhumaa Tola isaa keessaa nuuf arjoome waan ni'maa Rabbiin keenya gaariin nuuf arjoome ni'maa Taane ummata nabii filatamaa namaa Seera duniyaa akhiraa qur'aanaan ergaman Kan ergaan isaanii wal gahu alamaa Hoogganaa hooggantoota hundaafuu imaamaa ilaa yoomissaa isaaniin hoogganama. Duree qabsaa'otaa mirga waan uumamaa shafahaa ummataa guyyatti qiyaama. Gooftaan keenya rahmaan nu buusee isaan faana yaa mootii olaanaa.

Jireenyaaf nama gargaara seenaan isaanii dhalootaaf guddina dargaggummaadhaani ergamuudhaan dura booda ergamuu isaanii wanni isaan hin taane hin jiru yaa ikwaanii fakkeenyaaf seetuqeen bira dabraafanii baadiyyaattu baraan daa'imummaadhaani horsiisee bulaadhas daldalaas taanaanii bultiif abbaa manaati abbaadhas ilmaanii Achitti wal geesse gara laafummaan leenjisaa dakkatti bulchu mootummaan hojjetaa hojjechiisa kallattii hundaan nuuf himte Aayishaan ummu Abdallaan irraa jiraatu jaalalli rahmaani haala amalli isaanii khuluqul qur'aani hayyu duree biyyaati hoogganummaadhaani.

Jireenya irraa boriitiif nama gargaara. Nama isaan hordofi qalbii tifee waara. Dhaga'i waa'ee isaaniin xiqqoo sitti baara. Isaan jaarsa biyyaati manguddoo waraara. Qondaala waraanaa lagaa dhiibuu gaara. Duree mujaahidaati muhaajiraa fansaara. Dubartii fi dhiiraa leenjisa waa maraan manarraa jalqabanii bultii ummataa jaaran. Quu anfusakum waaliikum naaraa sanyiin filatamaa waan gaarii daraaraa. Nus isaan hordofuuf jiraanna duniyaarraa alhamdulillaahi alfa alfa marraa. Harkaa qabna carraa nuu kenne mawlaanaan yaa mootii olaanaa. Faaruun kan rabbiiti uumaa samii farjii nu qajeelche karaa nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam bal'ataa mul'ataa daban qabne daandii bu'uurri imaanii toohidaan jalqabdi laa shariika lahu gooftaan qabne qindii Bu'uurri qajeellaan qajeelti waa hundee Khayriin xiqqoo guddoo yoo as bu'aa qabdi Yoo bu'uurri hin tolinne martuu bu'aa dhabdi Bakka kana beeku qaba namni hundi Qalbiin rabbiin tokkichoomsituun gammaddi Bakka feete jiraattu waan gaarii kassabdi Jazaan hojii gaarii yoom lafatti baddi Hubadhuun fayyaddiif wal yaadachiifannaa Yaa mootii olaanaa

Rabbitti amanuun jireenyumaaf tola. Rasuula hordofuun jireenyumaaf tola. Mallattoodha qaba haala amala tola. Fuula bashaashaa hin qabu golgola. Haqqii Rabbiif nabi eeggata awwala. Haqa haadhaaf abbaa, haqa maatiif olla. Haqa margaa lafaa namaasaaf tola. Waa gochuu qofaa miti toltuu yaaduun tola.

Utuu ta'uu baanne silaa akkam taana? Eenyuun ajajamne eenyuun jala yaana? Silaa nutis akka ta'uu hin qabne taana. Silaa waan uumamneef wallaallee dhamaana. Silaa nus aduwwii rabbiif nabii taana. Ee, Galata isaa garuu amanne harkaa qabna.

Olluu qabe qawlii kee qur'aana yaa mootii olaana. Namni diinii qabu hin qabu waan nabee nurka jiraaf tarii hubatamuu dhabe. Amantii malaa inni lubbuu isaatti dhabe dhaggeeffadhu carraa rabbiin nu katabe. Amantii ilmi nabi nuuxuu dhabe irraa gabe amantii nabi Ibraahim abbaa isaatiif dhabe. Baroota meeqaa tamitti mee dadhabe. Dhugaan argu namni rabbi jasaa qabe mukatuu gabbaru qaaliqaa wallabe nabi muhammadin kan seenaan katabe abbeeraa saanii abaa xaaliffaatu dhabe kan rasuulaa wajjin bareeddu taabe qureeshiin nabiyyiif jecha saan azabe gaafa qadaangeenyaan du'uuf lubbuun qabe

Ergamoota Rabbiin ergate hunda keessa ummata Muhammadeeti ta ummataansa akhiraa osoo hin deemiin duniyaattuu badhaasa rasuulatti dhachuun jennata nu geessa. Hordoftoonni isaanii har'aa fi kaleessa mallattoo dhaqabaa xiqqoon si odeessa. Zulmii irraa fagaata atleeda jabeessa. Khayriitti ajajamee waan hamtuu irraa dheessa. Dhaamsa ergamaa rabbi hojii mirkaneessa. Jaalalaan jiraatee deema duniyaa keessa. Dhararraa fagaata akkiitti of dhiyeessa. Hanga umriin isaa jirtu duniyaa keessa. Isa biratti namni hin miidhamu eessa. Yaa mootii irra keessa akkas ta'uu si kadhanna. Yaa mootii olaanaa.

Manneen khidmaa diinii gamtaan tattaaffatu amruun bilmaaruufi hojiirra oolfatu jara waan isaan ajajan hojiirra oolfatu jara waan isaan dhorkan irraa fagaatu kanneen kalimaasaa ol qabuuf dhamaatu adaba islaamaatiin ol galtee bobbaatu nu haa taasifatu rabbal aalamiina yaa mutee olaanaa.

Kun nu qabe qawlii kee qur'aana yaa mootii olaana. Si kadhanna rabbii yaa mooticha gaarii hamtuu nurraa qabii nun dhaalini darri sodaa kee nu kenne qalbii nu tahaari ibaadaa kee irratti nu dheeressi umrii tawbaadhaan nu faayi osoo hin seenne qabrii

Yaa Rabbi waan sitti yakkine nuu dhiisi badii keenya maraa guddoo fi xiqqoosi dhokataa mul'ataa si beeka kulliisi imaana nuu kenni qalbii keenya jiisi nurraa qaba duwwee shira jinnii finsi gamtoomaa nuu kenni nu tarkaanfachiisi Fitnaa biyya duniyaarraa najaa nu baasi dheebuu qalbii imaaniidhaan nu obaasi jaalalaan nu faayi jibbaa nurraa kaasi hojii khayri irratti umrii nu tursiisi yaa rab obboleewwaan wal nu jaallachiisi haqqee nuuf diriirsi diinii ol qabannaa yaa mootee olaanaa. Duniyaan hin dhaabbattu of duratti kaata, kaleessarraa dhufee borutti dhiyaata. Dooniidha markaba geejjiba fakkaata, uumaan Rabbii hundee sirra jiraata. Keessaa ilmi namaa kabajaa qabaata, markabni abbaa qabaa yoom tola nu baata. Har'a jiraachuu qofa borgaafi dhiyaata. Hin dagatiin duniyaan kun bakka filmaata. Filachuun kan abbaati waa lama dhiyaata. Mana qajeelaa jallata hammaata. Namuu bakkatti buuni qaba feermaata. Kaan dhumaa kaan dhufaa taraa waliif laata. Rabbitti amanuun diyoom qabaata.

Duniyaan bakka filmaanni itti gaggeeffamu waa lama nuuf kaa'ee gooftichi hakiimu filachuun kan abbaati ilaalla dunamu duniyaan bakka silaa of barbaaddatamu eessaan dhufee maafan dhufee gaafatamu eenyutu na fide jechuun qoratamu maaliif anumame of qiyyaafatamu.

Duniyaan imaltuudha nuti musaafira deemaa dhufte deemaa jirti fuula dura. Kaan baasaa kaan buusaa deemti qaxxaamura. Kalees hin deebi'u har'atu nurka jira. Har'is dabruuf deemaa borus guyyaa bira. Daqiiqaadhaan umriin keenya nurraa mura bakkatti nu buuftu qabdi gandaa kira. Har'aaf yookaan ammaaf taatus numa jirra. Warra waan jiraatuuf beeku addunyaarraa ta'uu of yaadannaan nuuf tola akhiraan. Hajinnu maal fuunee dhayna rabbiin biraa rabbiin keenya gaariin nuuf arjoomee jira. Laa ilaaha illallah nuuf kaa'e qalbiirraa qabeenya waan duniyaan kun qabdu ofirraa. Jiru hunda caala maalummaa isaa barraan seerri rabbii quraanni harka keenya jira waan taamee dabreef ta'u fuula duraa. Achi keessa jira keessattu barbaannaan yaa mootii olaana. Ilaahii anta yaa mawlaana si malee maal keenyaan nuttaana.

Sababni uumamne duniyaarra jiraannuuf eessaan dhufe maafana dhufe iyyaafannu boreessattan deemaa beekaatti gaafannu ta'uu beeynee wanni wal yaadachiifannu duniyaan bakka manne rabbiin gabbarannu bakka ajaja nabiyyeessaa gaggeeffannu Dirree khayrii hojjannee boriif ol kaayyannu aqlii namaa naadha kan of hirkaa qabnu meeshaa waan uumamneef qorannee barannu warshaa haqaaf cubbuuttiin adda baafannu waan dabree yaadannu waan boriitiif yaannu kaazinaa beekumsaa bakkatti kuufannu dhugaaf ragaa baanee dararraa of eeynu. Fayyaan qabeenya maanaa ta'uu ittiin beeynu guyyaa rabbiin nurkaa deebifatu hin beeynu hanga kontoraataa finne asirraa deemnu har'a of eeggannaan akhiraatti hin deeynu hanga asirraa deemnu tultuu kassabannaa yaa mootii olaana. Ergaan koo si haa ga'u yaa xiqqaa yaa guddaa kasaaraaf nun uumne beeki rabbiin guddaan. Biyya duniyaa jirra har'a hiree qabda boriif gaariidha waa baruun si fayyada gaafadhu qoradhu mee baafadhu addaan faguuttiin barbaaddu waliin jirta ganda jibbuuf jaallachuufis dura beekuu qabda beekanii baqachuuf wallaaluu wal addaa waa beekuu waan miidhumaaf biraa agabda Namni waan uumameef honga hin babbada. Warri badu silas waan fedhe abbata. Rabbi isa uume dhiisee uumamaaf sagada. Waan gaddan gammada, waan gammadan gadda. Har'a hiree qabda bul yaadachiifanna yaa mootii olaana. Akka ilmi namaa waan uumameef baruu. Rabbiin tokkichoomse isa qofa gabbaruuf.

Kijibin daldaluu jecha isaan jijjiiruu qotee bulaan daangaa namaan qaxxaamuru yeroon akkas jedhu naaf hubadhaa garuu amantiitu akkasii kan hin jechaa jiru malee hordoftoonni hunda akkas jedhee himaan jiru fakkeessaan gowwoomsaan kan bakkayyuu jiru maqaa islaamaa baatee mi'aat barabbiruu. Akkuma argaa jirru faallaa diinii taanaan yaa mootii olaana. Mahbuubonni nabii Ahmed Muhammadu guyyattii qiyaamaa gaafa guyyaa jabdu kanneen bor shafaa argachuuf taabdu jaallataa hordofnaan shafaamuun nabdu. Naa dhagahi qalbiin ergaa koo gabaabdu namni isaan hordofe abad karaan badu. Hojiisaatu ragaadha dubbachuun barbaadu Imallisaa fagoodha rajjimna human gadu Milkii duniyaa akhiraa ta'e wanni inni barbaadu Yoo duniyaa nagadu yoo soomee sagadu Yoo deemu yoo taa'u yoo rabbiin hammadu Jireenyi isaa kulliin wama waa fayyadu Nama miidhu namnis miidhamuun barbaadu Kanaaf uumaan rabbii martirraa gammadu Kun hojii Islaamummaan hundarraa barbaadu jezaan isaan badu Rabbiif jecha taanaan yaa mootee olaana warra Rabbiif jecha obbolaa walii ta'u burgaa addisaa arshee jalatti wal ga'u galmi keenya guddaa maqaan kee ol ta'u Hanga ilmi namaa rakkoo jalaa ba'u ummata izaa diiniitiif sababa ta'u warra kalimaa kee ol qabuuf dhama'u amma caayaan diinii addunyaa wal ga'u si kadhanna mootummaa kee sitta ta'u warra nasriif karaa saaqu waan danda'u ummata gamtoomee gumii ofii ba'u taaba kajeellaa rabbittiin nu haga'u maqaa kee gaggaarii sana sitta ta'u Khaatimaa nuu tolchi gaafa guyyaan ga'u Haajaan keenya nagaan fuula kan kee ga'u Dha nuu farjoomi khayrii kadhanne hundaa'u Rabbiin nu haa dhaga'u kajeelaa kadhannaa Yaa mootii olaanaa Mu'mina haqiiqaa hanga duniyaa jiraatu Heeraaf seera Islaamaati jireenyi isaa guutuun Akka ofii qaba akka biraan taatu Fakkittoolee buluu yeroo dhugee nyaatu Ahlii maatii ollaa wajjiniin jiraatu Akka haadha abbaa qalbiirraa qabaatu kan rakkina namaa rakkina isaa taatu nama mani ta'uu fedhu ta'uu baatu beekuu beekuu baatu dhiyoo fagoo taatu baargamaa gamanaa eessallee jiraatu gargaaruu dadhabus yaadaan itti hirmaatu khayriin xiqqoon qabaatu rabbumaaf niyyannaan yaa mootii olaanaa.

Nu dhaabi gaaddisa imaanaa yaa mootii olaanaa.